il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn. Missir Nina kien raġel biżel ħafna u moħħu kif se juża l-ħin kollu disponibbli. Li kiku seta, u din għala kemm il-darba, il-ħin minn flok 24 sija Iżidu mqarbi d-doppju għaliex dejjem igerger li ma jlaħħaqx. Iżda l-aħbarijiet tat-tmienja ta' filgħaxija ma kien jibdlu ma' xejn. Lil Nina kien iġegħlha taraħ miegħu filwaqt li dejjem jgħidilha li kien importanti ħafna li wieħed isegwi l-aħbarijiet sabiex ikun jaf x'inhu jiġri madwaru, mhux biss f'pajjiżu, iżda anki f'pajjiżi oħra. Nina ftit li xejn kien jinteressa x'inhu jiġri, hekk jew b'hekk Kien hemm il-ġenituri tagħha jaħsbu għaliha u jsolvu l-problemi li jistgħu jinqalgħu. Kien wasal żmien il-budget u l-papa kien aktar aċċan sabiex jara x'kien se jiġi ppreżentat fil-budget ta' dik is-sena. Għal daqstant, ma kienx jitlef bullettin wieħed tal-aħbarijiet, qisu qiegħed jisma' l-Vanġelu ta' nar ta' ħadd. Lil mamà kien ilu jgħidilha li sema' ħafna għidut ta' x'kien se jiġi propost għas-sena li ġejja. Huwa qal li t-taxxa kienet se tiżdied mhux ħażin u fix-xogħol tiegħu kienet se taffettwah. L-aktar li kienet se tolqtu kienet fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma li kienu se jogħlew, kif ukoll it-taxxa fuq l-importazzjoni ta' diversi oġġetti minn barra. Kemm beda jgerger u jitlob fl-istess ħin sabiex dawk l-għajdut ma jkunux veri. Iżda kif qal lil mamà, il-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn u la kien sema' din l-informazzjoni xi ħaġa vera kien hemm. Nina ma kinitx taf budget xikun u l-papà għad jispjegala bil-kalma kollha. Huwa qalilha ta' kull sena il-gvern Dak li jkun qiegħed imexxi l-pajjiż jagħmel preżentazzjoni fil-Parlament, il-post fejn jiltaqgħu l-membri parlamentari li jkunu telgħu fl-elezzjoni ġenerali, u jagħmel diskors dwar dawk l-affarijiet li jkunu se jinbidlu jew taxxi ġodda li jkunu se jiġu magħmula fuq xi prodotti jew servizzi jew benefiċċji li jingħataw iċ-ċittadin. Jum il-Baġit wasal U l-Papa intefa' quddiem it-televiżjoni b'karta u pinna sabiex jikteb dak kollu li ingħad. Kien ħerqan ħafna u bilkemm kien jaf x'inhu jagħmel. Malli l-Ministru tal-Finanzi fetaħ fommu, qabad iniżżel bil-galbu kelma b'kelma qisu segretarju jieħu l-minuti. Il-budget dam għaddej kważi tliet sigħat u l-Papa kien ħela munzel sħiħ ta' karti bil-kitba li kien għamel. Iżda malli spiċċa, induna li l-biża' kollha li kellu kienet għal xejn għaliex l-għajdut li sema' ma seħħewx. L-ebda taxxa ma kien daħħal. Il-papa ġibet nifs qawwi u radd is-salib filwaqt li mar jiġri jgħid lill-mara li dak li ħaseb ma sarx. Kellu żbal din id-darba meta qal li l-qasba ma ċċaqċaqx għal xejn. Tifsira Meta jkun hemm xi jgħidu dwar xi ħaġa li se tiġri, aktarx ma tkunx gideb jew invenzjoni, iżda xi ħaġa